en avu ya dzudzɔm bimbi la, Yehowa Ghana mekpɔ ame aɖe yi ke wòkpɔ be ao. Edze be ame ya nayi ɖe afi ma va alé avu ya le bimbi la o. Meka dzi wòtɔ asi? Etɔ asi míaƒe tɔgbui ɖeka yi ke míenya yi ke nye tɔgbui Sri ye dzi wòtɔ asi be ne yi ne wòava alé avu ya nɛ. Ye gbe ma gbe ye wòkɔ agbalẽ yi ke enɛ ŋusẽ tɔxɛ ma be ne wòava alé avu le bimbi la. Wova aŋlɔ gã dzi Swiss Assemblia me. Ekɔ agbalẽ ya ekɔ ekɔ ne tɔgbi sri tɔxɛ bimbi la ƒe amedɔdɔwo va. Minista ɖewo nye ame yiwo ke le area Savannah area dzi alo afi ma katã wova afi ma. Wova gbemagbema. Regional minister le tsa enɔ afi ma. Information minister Kɔ John Paul Nkrumah nɔ afi ma. MC Iketa, District Executive Chief Executive le aŋlɔ gã yi hã nɔ afi ma. Efia yiwo katã yi ke le aŋlɔ, wo katã wova. Enu yi ta me nu ya wɔm, menye ɖome vovo toto de me nu ya me. Efiawo katã megblɔ be fiawo katã wova enɔ anyi te ƒoƒu ɖe afi ma hafi wokɔ gbalẽ ya kɔ ne tɔgbi sri be ne wòanye ame yi ke anɔ ŋgɔgbe alé avu tɔxɛ ya. Gake gbea nane dzɔdzɔm. Ame ya wokɔ bu ma ɖe asi na be ne wòava lé avu le bimbi la, eƒe aƒeme, nane dzɔdzɔm le ye ŋutɔ ƒe aƒeme yi ke efia ɖo nya aɖewo dzɔdzɔm. Manye taɖoamenya ne wogayi ɖe bimbi la yi ɖe fia ƒe avumɔlɔ̃ƒe ɖi, leke bimbilatɔwo kpɔ gee? Wobubu ma kɔ ge nɛ be aa. Ènya ame yi ke nàte ŋu ava nɔ ŋgɔ na mí adro mía woƒe nya na mía? Yi ke manye be wò heya dzɔdzɔm le aƒe me mete ŋu dzre ɖo o. Nèdzo le ya gbɔ gava míawo míagbɔtɔ dzram ɖoa? Minista nɔ afi ma ɖo dze le afi ma. Míɖo to míase minista. le tsa ƒe enu ƒoe ƒo na mi le eƒo gbemagbema le wɔkeshi ma yi ke efiawo katã wodi anyi edu edua eduŋlɔdua katã nɔ anyi yi ke wɔna ya enɔ afima yi miakpɔ video ma miava and the fact that there is a crisis in our country and his excellency the president has decided

Míaƒe fia ya koe nye fia yi ke His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo Addo Addo ede bubu ma ŋue. Ghana dukɔ katã ekɔ ŋku ma da ɖe edzi be ao ne yi ne wòava alé avu na mí le Bimbila eƒe aƒeme ya nu ya dzɔdzɔm le gbea. Minister then manɔ Northern Region a yi hã ƒo nu ale, míɖo to yi hã tɔ míase ɖa.

Northern region, the immediate then northern region. Esie.
Leke nu yawo katã wɔ nɔ? Kpɔ amegbe ame yiwo ke nɔ anyi ɖe afi ma. MCE su geɖe yi ke le ɛɛ mía dome southern vote afia wo katã wonɔ afi ma. DCE wo geɖe wo katã wonɔ afi ma. Ke egbã ye ŋutɔ ƒe aƒe me. Enu ya nanɔ dzɔdzɔm. Enya ko me dim ale na míanya nye be, bubu ya ke wode míaƒe tɔgbia ŋu yi ke nye tɔgbi sri ŋu be míaŋlɔ wo. Bubu ma ɖeɖe dzea, enye nu yi ke ede mía dzi aŋlɔ. Ne wònye be tɔgbi yi ɖe bim bi la fifi le yi ɖe avu ƒe nya ɖe gbɔ ɖe, amewo makɔ asi eve aƒe afia megbe nɛa? en enye nu yi ke me me nye ɖeka me ta megbe dem o. Medzidzim be tɔgbuiwo ne woadze agbagba woa anɔ anyi woalé nu ya kaba tsa ne woa anye nu yi ke ava ɖe tamebubu ɖeviwo dzi edumeviwo dzi yi ke anye nu yi ke aɖe fu. Miyi ne míase tɔgbui sri ƒe enya yi ke wogblɔ gbemagbe ma ɖa be Mawu nekpe ɖe ye ŋu ne yewoalé avu ya. Enye nu yi ke egblɔ. Evi medzi be mía ayi aɖo to gake dze gbagba na subscribe to Everlove TV. Yes, enu dzi aɖe le afi ma subscribe. Ne na like míaƒe video atashi ɖe enu ya le afi ma le atashi ɖe dzi. Like videoa. Eya ye awɔe be míaƒe wɔnawo nade eŋu ade ŋu. Aba le nɔna ɖa. Míayi ɖe ŋgɔgbe atsa nu vovovowo akɔ vɛ na wo. Mi míakpɔ gbemagbema ƒe ŋu ma dzɔdzɔm ɖa. Alé tɔgbui sri eƒo ŋui. Ada ɖe dzinye kple amewo katã kpe ge ɖe ŋunye nye wò dɔla ŋuti, míawɔe wòadze fia to, adze ga to, ale be bubu gã ya, míaƒe dukɔ la, nana ƒu gbɔlo de mía ŋlɔwo fia. Gaza katã nakpɔ ɖe dzesi be nye alɔ̃a, ame vavã aɖewo míenye ne dukɔ ya. Mia ŋutɔ miekpɔ be minista alo amegã ʋuame atɔ̃ ɖewo ɖo ɖa be, Noka agbalẽa vɛ nam. Nu ka tae aŋlɔ dukɔ ƒe gãnyenya be aɖe mɔ le mia fiamee ya? Nyemeɖu ƒe le fũ o. Nu gɔme agbe nye be me Mawu yɔm be ye ŋutɔ nakpe ɖe mía ŋuti akpe ɖe ŋunye malé avu ya wòade fia to ade gã to akpe na mi.
Yes, mise gbedasia. Ene se gbeta tsi aleke wogblɔ nɔ. Bubu ya gbegbe wokɔ nɛ, ye bubu ya wokɔ ne mía ŋlɔviwo hã afi nu ya va dzɔdzɔm le ŋkeke ya me ɖe. Leke mi yi ge? Ye gate yi ge ɖe biŋbi la va lé avua. Nyemexra dzi be wolé avua vɔ o. Ne ɖe wolé avu ma vɔ mía katã míese ge. Egate yi ge abe aleke wonɔ yim ɖaa ava ne wowɔ akpa ɖe vɔ ayi akpa ya ɖakpɔ ne yewo se vɔ agayia. Egate yi gea bubu maɖewo gate kɔ ge nɛa. A social media eɖe ɖem fiafiam be. Efia ɖo nyawo le yi ŋutɔ ƒe aƒe me me sɔsɔm nyuie oa, leke nue ayi ge? Enye nya ko megblɔ. Nyemele ame aɖeke ƒe akpa dzi o. Enu yi nye mekpɔ Evalove TV míekpɔa ye ya míekpɔ da ɖi. Mímele ame aɖeke ƒe akpa dzi o. Enya ko míekpɔ gblɔ. Míawo ŋutɔ míede to me míakpɔ ɖa. Remember to subscribe to Evalove TV. Just this is what we expect from you. Subscribe to our channel and boost us so that we can do more of this and go to all places and do the more of this. Akpɔ Be ne dze agba eɖo eɖo to Ever Love TV.